Петӗр Хусанкай йыхрав. Ҫак чӗри эсир пӗлетӗр-и? Ватӑ та вӑл ӗмӗр ҫамрӑк та. Ӑсан туйи хӳхӗм ҫав тери курсан чун киленӗ вӑрманта. Уявра уяв куҫӑр сывра. Ӗҫӗпе хускатӗ вӑл тӑва. Кам-ха, кам ҫак халӑха пӗлет? Вӑл ҫӗр пин сӑмахпала пуплет. Вӑл ҫӗр пин юрӑ ҫемӗк хӗвелет. Ҫӗрпин тесле, терӗ вӑл тӗрлет. Пырса курӑр, йӑл сирӗнпеле, хатӗреп тӗрӗслеме пӗрле. Савнӑ ялӑмрай, шавлӑ хуларай, сан сассун йыхравӗ пуҫтарать пире. Атӑлӑн Мускавӑн, Янрак мухтавлӑн, Ҫитмӗл ҫичӗ халӑх саламлать хитре. Янра тӑрать-и, Берлинра утать-и, Ирӗклӗх салтакӗ чыслӑха туйса, туслӑ халӑхсенӗн хушшинче кервенӗн, саспаратӑн ӗҫне Ӗмӗрсенӗн пилӗ халӑхӑн илемӗ. Кунсерен ҫӗклес иксӗлми вӑйна Чӑвашла хавассӑн калаҫать Некрасов, Пушкин та, Шекспир та йышӑнчӗҫ сана. Хӑш-пӗр каппайланнӑ ҫын тивӗҫне маннӑ. Йӑхсӑр, хурӑнташсӑр каҫӑр сӑмсасем. Сан пирки мӑнаҫлӑн кӑрккасем калаҫнӑн. Палӑрӗҫ пулин те шанчӑксӑр тесе. Эп сана шанатӑп. Эп кӗтсех тӑратӑп. Килӗ улӑп-ывӑл, горькие юлташ. Вӑл сана чап кӳрӗ. Тӗнчипех вӑл ҫӳрӗ. Мирпеле канашӑн юрӑҫи чӑваш. Тӑван чӗлхем, таса хӗлхем, парсан пахаллӑ чунӑма пӗр чӑнлӑх, савӑнӑҫ, илем, пар ирӗк, ҫутӑрах. Ӗшенмесемшӗн ҫул ҫинче Эс шанчӑк ҫӑлтӑрӗ ялан, Тискер тӑманлӑ кунсенче Йыхравлӑ чан пек янӑран. Ҫунат паратӑн ҫамрӑка, Ватта чун канӑҫӗ кӳрен. Сӳнсе кӗленнӗ кӑмрӑка, Лӑпкайӑк сывлӑшӗ кӗртен. Хыпса ҫунан ҫӗршывӑма Чӗлхем, сипетлӗ ҫумӑр яр. Хӗвел хӗм саплӑ сывлӑма мана та пӗр тумлам сыптар. Сӳткенӳпе шӑварӑнса шаланкӑ евӗр ҫӗкленем, ҫӳлте ҫуйхавлӑн ҫӗкленсе этемшӗн савӑнӑҫ чӗнем. Итле-ха, тӑванӑм, эс те вӗт чӑваш. Маттур ӗҫӳпе эс, кӗрнеклӗ те яш. Мӗн-ма хӑраса вутанатӑн, йӑваш? Кӑклаҫ тымарна, эс сывлатӑн ҫеҫ хаш. Вӑрттӑн та шӑппӑн, вӑтанчӑклӑн мар, пӗлӗҫ те, пулӗҫ тесе ан пытар. Вырӑсӗ илттӗр, илттӗр тутар, ҫирӗп чунпа, чӑвашла калаҫар. Чӗлхе илемне варлама та ан пар, тӑван сӑмаха упрани ман ача. ӑс-тӑн хуҫалантӑр, ҫынпех шухӑшлар, этемлӗх шайне ҫӗкленмешкӗн пултар. Пуҫра пӗрин сомбреро, теприн тутӑр. Ӗмӗтсенче пурин те пӗр тӗллев, тӗнче хӗн-хурлӑх, вӑрҫӑлан пултӑр. Упрантӑр ҫынлӑх, туслӑхпа телей.